Yo nɔvi lɔlɔ̃wo mi do gbe na ame sia ame va gbe keƒe ava la dzi. Ŋkɔ nye nye ɖem ne nye ame yi ne va mɔ dzi dza gbe na subscribe ne subscribe la ke mana ma video kple ame nɔvi ye le veve ne. Eh, akpe dada ne yi na subscribers yo kple ame yo fete le video ma. Miawe le dodzi. Ame yo fete le comment ŋlɔ na video fete ma so bolisa ne yi ra mia fete. Agbe me di be mia sro nu vi de tso la ŋu. eya nye nu yiwo mava nɔ fafia zɔ eh, le xevi yiwo ƒete ne le kpɔkpɔ le mɔ dzi fifi la akpɔ be xevi yawe ɖe wole dzodzo le dzidzɔkpɔkpɔ me míaƒe amegbetɔ ƒe interpretation míaƒe gɔmeɖeɖe nu yi me le kpɔkpɔ ema be wole dzodzo le dzidzɔkpɔkpɔ me woɖu nu ɖi ƒo ok vɔ nu yi me be matɔ asie nye be tadodzinu ɖe le wo si fifi la hene le wo kpɔ wole yiyi ɖe tadodzinu ɖe le wo si edu ɖe me wo yia aƒe ɖe me woyie, woyie nuɖuɖu ɖu ƒe, woyie anyi mlɔ ƒe eye aƒe te ɖe ta do dzi do ne le wo si. Aha, elã wo me di be makɔ lãwo kɔ nɔ nu fia le mɔ dzi zɔn. Me le aƒa do be dze be mi ʋu miaƒe susu mi nyɔ me le nyɔnyɔ o. Me kpɔe be dze be makɔ lãwo dzɔdzɔ me nya sa yi me be mia zã ɖe makɔ lãwo kɔ nɔ kpɔ ɖe ŋu kple susu be ewu amegbetɔ na se gɔme nam sigbe Biblia ŋlɔe ma Biblia be wu akufiatɔ Yi anyi dzi gbɔ, kpɔ eƒe nuwɔna ɖa, eye nàdze nunya. Ewò akufiatɔ, yi anyi dzi gbɔ, kpɔ eƒe nuwɔna ɖa, eye nàdze nunya. Sigbe Biblia ŋlɔe ma, eya ta mebe nu megatɔ dzo Biblia o. Fine. Ele gayame kpɔ, ekpɔe be xeviawo, ne ekpɔ game nɛ la, efia be wova yi ɖu nu vɔ yiɛ ɖe anyi mlɔƒe. ne kpɔ game ne ma lo video yi me le wòɖe ɖe fia wɔ fifla akpɔ be woyia anyimlɔƒe egɔme nye be zã do si gbe ke xevi ɖewo tsɔ fɔ nu yi me be mafia wɔ nye be xevi yi ne le kpɔkpɔ fifla ɖe ele xɔ tu xevi yi ne le kpɔkpɔ fifla ele xɔ tu nu katã wòle xɔ tu Ewu amegbetɔ bia ɖokuiwose be, Nu ka ta xevi ya le xɔ tu? Ame kae na dzɔdzɔmenyansa xevi ya? Kpɔ nyateƒe ɖeka eya me le dede fia wòle mɔ dzi. Xevi ya ɖe enya be ɖe yi kple ŋutsu yi wodo ta kokoko yeado azi, fi ne yeado azi kɔ da ɖo ɖe dzɔdzɔmenyansa me di be míazã le ƒe me ema. Ɖeka koe. Nyateƒe ɖeka gblɔ mele na wòe. Ɖeka eya nye nyateƒea be enya be ne yi do azi ɖe aziɛ ɖee ava tsi akogo o ta nu yi wòawɔ enye be edze be nuka ya di exɔ na ɖeviɛwɛ, ya di mlɔƒe na kokloziɛ, ya di mlɔƒe na vi yi wòava dzi. Ta wò amegbetɔe le ʋe me, ne wòmekpɔ dze woƒe susu ma zazã o ko ɖe, eye agblɔ eme le be, Èbu le agbeɛ me. Edze be wò amegbetɔ, nèle sukua o ɖe, system yi wokɔ da ɖe ɖe, mekpɔ ŋu wò susu me o. Eya ta ne èkpɔ eʋe me fifi la, ɖeviwo, amewo dzi viwo kɔ ɖe nyɔɔ, yi ɖeviwo le fu kpe. Mele eme, ewò tsɛ nèle eme. Ele eme, nye tsɛ mele eme. Mídzi ɖeviwo kɔ kɔ ɖe exɔ me le mía si míakɔ ɖeviwo kɔ da ɖo ta. Enye nyɔnuvi enye ŋutsu ele ŋkɔ nye Seree mebe ne womekpɔ tu xɔ ɖe mègadzi vi o. It's just common sense. Ne wòmekpɔ tu xɔ ɖe, mègadzi vi o. It's just common sense. Ne kpɔe be kple nyɔnuwo miade mia nɔewo miava yi tu xɔ, better that is humanity. Vɔ logic me be miaza ɖe, eya nye ma me gbɔgblɔ na wòe. Ya ta menɔ gblɔ, wobe nàde sukuxɔa va yi gblẽ wò eƒe nenema gbɔ be twenty years le sukuxɔ me. vɔ ado le school ko ava tsi akogo yiwo me nya nui na srɔ na na wɔ le agbea me you can you can't do anything to survive eya ta menɔ mɔ dzi va be mi nyɔ le mia ɖokui me elã fifia ɖe makɔ lãwo boŋ kɔ nɔ nu fia boŋ ne wɔ evie ŋutsu ne le ŋkɔ nye se ɖe na kpɔ be ɖe agbe ŋkɔ me ɖe ko me du nu di ƒo va le aƒa do le mɔ dzi o jɔjɔ me nyansa me be mi azã ma Bia ɖeviawoe be nu ka ta woya kplɔ ɖevi ɖe na bia se be nu ka ta hevia le xɔ tu. Then when you begin to see the purpose of life, eya gblɔ me le ma. Exɔ yi ni nudu nududu the basic things in life. Eya gome le hahia. Eya ma nɔ me ya ta mi aƒete mi va tsi akra kɔ ɖe. Mi ʋu le aƒe, eya ta mele gbɔgblɔ dukplɔlawo ne wokpɔ be leke miawɔe dukplɔla evinɔ enye, evitɔ enye. Ewoana be nuɖuɖu anɔ aƒe me na mi, ewoana be xɔ anɔ aƒe me na mi, etɔ enye na mi. Ahan. eya me kɔ va mɔ dzi nawɔe. Nye ma ƒo nu didio. Ne kpɔ ɖe, evi nɔ nya be ɖe, hevi nɔ ya nya be ɖe, yi viwo a va la ma nɔ wo si o ta ya to xɔ na ɖevia wo ne wa va nɔ wo me. Me ya ɖe ɖe wo, you, mi kɔ ya, mi ma ya kɔ de agbi afete me ŋu, this, this is logic, this is common sense. Mi me kɔ de agbi afete ŋu. Be ɖe, Naneke mate ŋu atrɔ nyateƒee o. Nyewo nyateƒee mele gbɔgbɔ ɖe eya ƒe akpa ɖe ema nèle kpɔkpɔ le mɔ dzi. Evinɔ nye ya. Edukplɔla, mídi be míakpɔe be this is how a leadership is. Elã, ya makɔ nɔ nu fia zɔ. Nɔvi lɔlɔ, nyemaƒo nu didi o. Makɔ lã vovovowo kɔ nɔ mɔ dzi va. Ahan, ne miasi egɔme be ɖe The Purpose of Life, ɖe agbea ƒe tadodzinu ɖe, me eyae koe nye be nàva yi do le university nàva nɔ tsatsa o. Me eya koe nye be nàva yi do le eh, Roman Catholic ƒe sukuxɔ ɖe me ava nɔ gbɔgblɔ be yi nye pastor o. Me eya koe nye be nàyi ɖe gbɔgbɔ me nàva yi kpɔ naɖe va gblɔ na mi le agbea me kpa o. Nyateƒe ɖekae. If we want to get purpose of life, ame ɖe atsi nam be Eh, my purpose of life is to come and worship God. God doesn't need your worship. Nyateƒe ɖeka ma se ma ma nana ase le agbenkeƒe ya va la dzi. Nɔvi lɔlɔ me ƒonu didi. Ma video abe wòasɔ ame ɖe si be ɖe edze be mizã miaƒe susu. Mianɔ kame.